N wula ti bɔhim Dagbani ni yilinima ka n kul lahi yina ni n ti tuɣi Naa Gbewaa gbuɣin liba ŋɔ bɛ taarihi ni nya shɛli. Bakɔi din gari la, ti daa yɛlila Naa Bapira bɔna ni Naa Bapira zuɣulana. Zuŋɔ ti yɛn yɛlila Naa Bapira kubayanlana. Dizuɣu puhiri suŋ din gahim m-bɔŋɔ ka m mali sɔŋni ŋmampirigu n-sɔŋni Dagbaŋ ka sɔŋni Nannuŋ. ka chɛ ti zaa nyɛla ŋmani ni di bɔɣili din ŋmani karimi ka chɛ di yɛli ŋmani. Ti yaba ni a Gbewaa maa ŋun daa dɔɣi ni a tɔhigu ka o chaŋ ti kpa ŋmani pirigu n-dɔɣi ni a shitɔbu ka o kpa Dagbaŋ ka dɔɣi ni a ŋmani tambu ka o kpa Nanuŋ. Di zuɣu ka ti yɛn ti nyɛla ŋmani ni di bɔɣili maa. Di zuɣu laa ti yaba ku bayan lana ŋɔ maa, o yabu n-daa niŋ ni a luri wundabili ku baŋ ni naɣila o tuma ni. paɣa laɣiri o bi ŋmani paɣa farigu kpamba sa gali di meeri la bihi dama kpamba yi piɛbi shɛli bi zaŋdimi ti meei bihi ni bihi n daa piɛbi to naa luro maa ŋun daa yɛn dɔɣi n dɔɣi o bihi anahi ka bi di yani o zuura nima naa zuu ti tuɣiri pɔhim kpɛŋ ni nam tiri zim ko tuuli n kpaŋsi bara ka ban daŋ fabila zaŋ nyu n duni n biɛra kuli niɛm bɔbili zuu ŋandaa kpatindari n zana barizaya ku kɔŋ zoo zuu ŋandaa O lahi ti yaba, Zuyu ti tuɣiri ŋɔ maa, ŋun daa niŋ tuuli n-niŋ ni a liri o bia di yɛri. Ŋun daa m-pahi ayi, o daa niŋla ni a zaɣili kɔŋkɔba yɛligu, di wurindila tiŋa, ka laɣin yɛli ka di maani tiŋa yiŋ dazaɣa din kaɣili ŋmaaniga kpukpari bini biɛm la, naan tooi kɔri maa gari ni a kaɣili. Ŋun daa pahiri ata daa nyɛla ni a zɔri kuli, zɔri kuli ko pini zuɣu kpini, dama di kurila yuuni m-maligi maŋa. Dama bandi, yuŋ saɣi bɔri la, a ti yi ŋmaai ka di bara, jaande a ti wan yi ŋmaai ka di garo. A din dan puu gariti ka deena, ŋun daa paari anahi, ŋun daa yɛn naai gungɔbili, a saha dapala booni biɛŋ, biɛŋ ŋun tabili mɔɣili ku yaɣisi palibu. Pakura yi gaa ku n-zɔhi tiŋ, di pa bi ŋubi lan zaɣisi, naɣili bi sɔɣi lan zaɣisa. Kpaŋ ŋun nini bala wan mali buɣili bini din be noli ni mɛlimɛli pa n-niŋ puuni galimagalima. Naa nyɛ kurili ku zaɣisi kɔbili Naa Guugalaa ŋun daa kani ka yɔɣu yɛla gari ka ti chaŋ ŋmani pirigu ka Naa Zanjina ti ʒi Dagbaŋ ni ka ti kuna la. Daa saha maa ka ŋmani pirigu lan yɛli tabili gari kpani ŋun daa diri ŋmani pirigu maa. Sɔbia m-bari wari kuɣa ka ti lir o dama o nyɛ sɔbia zuɣu, ka sɔbia chani tiŋ ka ti lir o dama o nyɛ sɔbia zuɣu, sɔbia n-ye neen chɛra ka ti lir o. ni bɛ nya sɔbia zuɣu putari pina n-zaɣisi nya ba ka nyari gulimagulima n-nyari kpilimkpilima nyatabili gari kpani ni a tɔhigu yaan kpa ŋun ŋmani o bia n-daa bala yi bi nya ya bi ni a tɔhigu maa ŋun daa yɛn dɔɣidɔɣi ŋmanpibila ni a baŋmarigu baŋmarigu maa n-daa yɛn dɔɣi Dɔɣi Naa Zɔmsa Naa Zɔmsa maa n-daa yɛn dɔɣi n-dɔɣi Namɔɣili Namɔɣili maa n-daa yɛn dɔɣi n-dɔɣi Atabiya maa ka Atabiya maa mi yɛn dɔɣi n-dɔɣi Mpiisi ni Sulemaana ka Mpiisi ni Sulemaana mi yɛn dɔɣi n-dɔɣi Naa Kuligibaa Kuligibaa je din kuli wahi Kuligibaa maa n-daa yɛn dɔɣi n-dɔɣi Naa Salifu Satan Ka naa Sɛfisa taɣi ya n-dɔɣi n-dɔɣi ŋmanpirigu nanima anahi, o daa dɔɣila naa Nyɔŋ, naa Paɣiri, naa Bariga ni naa Zoori. To ti yaba na Bariga maa ŋun daa yɛn dɔɣi n-dɔɣi naa Waafu. Naa Waafu n-daa yɛn dɔɣi n-dɔɣi naa Sheeriga. Naa Sheeriga n-yɛn dɔɣi dɔɣi naa Bɔhiga, naa Ŋuntahi maa daa ka ti tooni. Di zuɣu lahi ti yaba. Naa Gungobili ŋɔ ŋun daa di yani Naaluro bihi ni bahigu, to Naaluro bia ŋun daa pahigi yani maa ŋun daa nyɛ Naa Zaɣili, to na Zaɣi Yaankpa ŋun ŋmani o bia nyɛ Naa Bapiri Kubahinlana ŋɔ maa tiyab Naa Zaɣili zuu daa niŋla Pishiɣulana gubu yini. Naa Zaɣili bia Pishiɣulana saa kpam Naa Zaɣili bia Zɔɣilan yaa bahigu.

A piri n la shɛɣu zuɣu n turi luɣi to Naawuni yi saɣi sani zani ni zani ka gbansɔŋ nyiri mii lani ŋɔ gbansɔŋ nyiri dibi lani ŋɔ ka a yɛn damdi kɔŋ damdibu n yɛn nyɛri kɔŋ nyɛribu to laa ti yaba ya zolila asimaan tampilim chuɣu maa ŋun daa yɛn dɔɣidɔɣi ya zolila na kuliga bini daa je shɛli din ka naara a niŋda

Sabalanda sana. To ti yaba ya zolli na kuligu maa ŋun daa ndɔɣi ya zolli ni moro ka ya zolli ni moro maa daa ndɔɣi dɔɣi zuu ya zolli na zim baa ku nyɔhi nɔŋa sali saa n pii wɔbigu ka bɔbili gari kɔbiga bia lan lu yɛriga ti bi yɛri bia ŋuna jɛrigu ŋma ʒiri ka di nyaɣisa ti guhira di labiga.

Yɛn zoli la ni miri o bia kpaŋ shɛli la ni aliheri. Yɛn zoli la ni miri o bia kpaŋ shɛli la ni bu kali. Yɛn zoli la ni miri o pa kpaŋ daa niŋla pa kpaŋ booya. O zuɣu ka o daa chaŋ nti chɛ yuli ka zali yuli la. Ka ti yɛ ba, yɛn zoli la ni miri o zuu, yɛn zoli la ni azim ka azim yɛn dɔɣi n dɔɣi o zuu. Yɛn zoli la ni aliro, namsi pali nyoo bini ka ʒini gbim zaŋ moli.

ka o yɛn dɔɣi dɔɣi kubali lan yi saa ŋɔ maa ka o di kutuŋ n-kana ti di kubalim ŋɔ maa ka o Naawuni tahimi adaalikaafi tooni na zaɣili yaan kpaŋ ŋun ŋmani o bia m-bala maa ni a siɣili yaan kpaŋ ŋun ŋmani o bia m-bala maa di zuɣu ni a zaɣili o bia n-daa nyɛ ti yaba siŋlan baa kari to siŋlan baa kari maa o yaan ŋmɛ n-lan deei siŋ ŋɔ maa

To ti yabu tɔŋ lan ya muso ŋɔ ŋun daa n dɔɣi dɔɣi baguri ni asumaani paai ni dapala ban bɔn ya ban kulim bi ya ban bi lan bɔn ya ban kulima ban zo waa pam paai waa baguri ni asumaani maa n daa n dɔɣi dɔɣi viɛllam maa zu piɣilam maa zu ka viɛllam maa zu piɣilam maa zu maa ka o yɛn dɔɣi n dɔɣi Piɣilan Idirisa. Piɣilan Idirisa maa n-daa n-dɔɣi n-dɔɣi Disigh Naa Nabila. Nabila maa n-daa n-dɔɣi dɔɣi Ʒɛnabu. Ʒɛnabu maa ka bɛ daa gbaai ti ti ba Naa Alaasam Tiparigu pa kurigu bia. Duɣin kpibiga nir m-bini o yi bi tarigi malibu ka o deei kpih o duu puuni n-ti yɛn dɔɣi dɔɣi Naa Mahimmambila. Di zuɣu ka bɛ sahi ni o yaa ni Ʒɛnabu dapali booni kurigu, Disigh dari ko m-paɣi bia kurigu, Zambala n-dim kurigu ka o nyin kabi bia kurigi ni, kom n-diri saa lan bia. O kuhim ka tu o nuu ka a suli mahim ma, dama sa tim bi nyuuri kuliga. Luɣ ka bi sa n-lo siɣili paɣ bia maa. Lala n-lan yɛli, Ti yaba, salibu ni a mahi mi, a kɔnsi. Ŋun lee shiri ya biɛri li, ka yɛn na kɔŋ n-sɔŋ shini li, ŋun nyɛ o bim palli, ŋun diligi yuli li. O daa bɔla dabba bɔmbɔmbu ya, ka chaŋ zaŋ balima ni o ti bo o. Dagbamb yurila ʒiri gari yɛlimaŋli. O zaŋla kab bɔbili n-da liɣiri awei, ka zaŋ naansar kpulli n-da tuhi pia. O bia mi bi yuun naansir, o paɣ mi bi di n-tiɣi. ka o lala ti yaba ni a zaɣili maa ŋun daa yɛn dɔɣi dɔɣi siŋlaŋ baakari siŋlaŋ baakari maa n daa yɛn dɔɣi dɔɣi diŋlana asimaani asimaani maa n daa yɛn dɔɣi dɔɣi lumlaŋ dasana ka daɣili ŋari kpiimba noli ka kpamba zaŋ ni bɛ ti me baɣisi ni baɣisi m-bi ne lumlaŋ dasani maa n daa yɛn dɔɣi dɔɣi jimche jimche ka bɛ daa gbaai ti ti yaba ni a bela naɣibiɛɣu kambɔŋ dɔbu puhi zaɣisi kambɔŋ ʒibu ka bɔbi ʒiri kambɔŋ bɔbili ka o deei kpe o duu puuni n-ti yɛn dɔɣi dɔɣi sabbu ni a mahimiya kɔŋsi di zuɣu ka ti salinda o Siɣili paɣa bia maa Akonsi n daan dɔɣi dɔɣi guri guri lo duŋ shɛli paɣa bia ʒi kabirigu n kpee nyɛma tiri ziŋ ka tiri ziŋ niŋ ma dini bia ŋun ka yɛm chɛni vali gbibu ka kpam zɔri ka gbubi zuya ni bi ti gali Dagbaŋ bia a yi bela a kpee zali soli ka yɛn Naawuni ni yihi mɔri ni maa Naawuni ni yihi yuŋ maa pa so nyaanzu n bala sabu naa bila guri guri lo nyaanzu n bala maa guri guri lo zuɣu ka bira daa ye bira daa ka Dagbaŋ. Gogolo n daa dɔɣi dɔɣi goliŋ goliŋ kpari paɣa bia guma nɛli fura lan laɣi bun daa zɔri ka niŋ zɔm n du kuliga ka dɔɣi banfim lan abilaa mam la abilaa n daa dɔɣi dɔɣi banfim lan mahi maŋ ŋun zuɣu naawuni tahimi adaali kaafi tooni di zuɣu naa siɣili yaa n kpa ŋun ŋmani o bia n bala maa naa siɣili nim maa bi mali yaa pam bɛ Dagbaŋ di zuɣu abi nyaa ti yɛm naa siɣili maa ŋun daa lee dɔɣi dɔɣi zuɣu lan da sana napaɣa kpaa lan da pala. Ŋumbuni naa ku di daɣiri, ariziki lan da pali n-kɔhi bimpɔŋnimdi, n-kɔhi paanyɔri. Bukpɛɣu daa soli paɣ viɛliga, kinkaŋ daa soli paɣ viɛliga, baapura daa soli paɣ viɛliga. Ti nya o ni bɔri o laɣibu nti ʒili o halli, tarim jɛsuli n-maa n-tooi su li. Zuɣulan dasani maa n-daa yɛn dɔɣi. Dɔɣi Zuɣulan Yaakuba pirinkpana mini maligu ka pirimpiɛligu mili saa kɔŋ nyɔɣu gbani gbanjɛ kɔŋ mahim kɔŋ mi jɛkɔ tulim ka ŋuna ti dɔɣi Zuɣulan Ali ŋun yiɣisim mɛ o yili ka yɛda kɔŋ dooshee ŋun jɛma n-diɛmma ka diɛma lee duŋ m-be zuɣu. Zuɣulana Ali maa daa n-dɔɣi dɔɣi Kasu lan Dahman, ka funi kɔha nyo bini ka kpanjɔ kɔha jɛri suli. Kasu lan Dahman daa n-dɔɣi dɔɣi Kasu lan Yahaya. Dahman dapal booni Lɔɣaya. Kundɔmbili ku piri kpani. Ti li moomi ka a nya o dim kabigi a nuchee n-tabili a bɔɣu guruŋ la. Ŋun saɣi naa naagi, o saɣirila fiɛŋfiɛŋ. So ku gbaai ma man ni gbaai so. Ŋmanaa ŋmanaa diribo ka n daa n bi kpi. O lee niŋ wula ka o kpi? O ŋmaala wɔbigu zuli niŋ n daam ni. Ka dam kpe yab yab ka so lan yahi nyaanzum m-bala maa. O tiɛbu ka so lan yahi ŋɔ maa. Nazaɣili yaan kpa ŋun ŋmani o bia m-bala. Naasara yaan kpa ŋun ŋmani o bia m-bala. Zuɣu ti yab ka so lan dahi mani. O zuɣuri a niŋ a zali ni a salifu naɣiluuri n-viɛla din zali niɣi. o zali naa salifu maa o zuu n daa bala ka su lan dahi mana ka daa bi tooi paai ka suli yili di ka o ti zo ka su lan yahiya ka ŋun ti paai ka suli yili di zuɣu zali naa salifu o ti zo n daa nyɛ ka suli lan yahiya di zuɣu naa siɣili ŋuna o yaansi Ban kuli be Dagbaŋ ŋɔ zuɣu ka n kuli yina ni n ti n zaŋ Naa Bapra Kubel Lan Yi Saa o taarihi sɔŋ. Di zuɣu Bakɔi din kanna nanim din yaɣiya Naa Bapri Bɔna beni, Naa Tia, Naawuni tahimi yi adaalikaafi tooni, Kpaliŋlana, Naawuni tahimi yi adaalikaafi tooni, Naa Yab Siŋlana, Naawuni tahimi yi adaalikaafi tooni, Naa Yab Tivuna, o mini naa yab siŋlani ka bɛ daa laɣim leei dahin yini Naawuni tahima adaalikafi tooni ti vuna mahimaŋ ti vuna ashee bia m bala maa di zuɣu Naawuni yiko ti nya saha ti nya ban yɛn ti nanim ŋɔ zaa bɛ taarihi ni nya shɛli di zuɣu m ba pirinima kukoli naa niŋ waɣiligu yino yino yɛligu zuɣu jɛrigu ni niŋ yɛndana Bagurinaa